Yn y fideo hon, rydyn ni am edrych ar sut i redeg Python o fewn command, a'r cregyn Python, neu Python shell. Rydyn ni hefyd mynd i edrych yn bellach ymlaen ar golygydd testun ag o fewn Jupyter. I ddechrau, rydyn ni am redeg Python o fewn y command line. Rydyn ni'n agor y cregyn Python gan teipio Python. Sydd yn deutha ni bod ni o fewn Python rwan. Ac os dyn ni eisiau redeg cod o fewn y command line, mewn esiampl hon rydyn ni'n defnyddio gorchymyn syml iawn, sef print, ac Dim nodau. Helo byd. Rhan bach dda. Ac os ydyn ni redeg hyn, rydyn ni'n cael helo byd. Dyna be fyswn ni'n disgwyl. A rydyn ni am edrych ar hyn yn bellach mlaen yn y fideos. Y broblem efo redeg Python yn y command line yw bod ddim modd o arbed ein gwaith neu ddefnyddio'r cod ar yn ni sgwennu eto. Dyna pam mae defnyddio golygydd testun yn boblogaidd, gan bod modd o arbed beth rydyn ni'n sgynnu i ddefnyddio eto. I ddod allan o'r cregyn Python, rydyn ni'n defnyddio exit a crombacha. Rwy'n rydyn ni'n ôl i fewn i'r command arferol. Nesa rydyn ni am edrych ar rhedeg yr un un gorchymyn o fewn golygydd testun. Mae hwn yn olygydd testun rhedeg am ddim, ond mae llawer o olygydd testun gwahanol ar y we, defnyddiwch beth mae gorau gennych chi. Ac o fewn Atom rydyn ni am newid i Python fel bod y golygydd testun yn gwybod bod ni'n am ysgrifennu Python. Felly ysdyn ni am roed print hello byd. A rydyn ni'n gweld bod Atom yn gwneud pethau bach mwy ddarllenadwy gan newid lliwiau yn ôl beth yr ydyn ni'n sgwennu. Rydyn ni am arbed y ffeil yma fel hello byd.py sydd yn dweud na ffeil Python dio ac rydyn ni am arbed ar y desktop. Felly, os dwi'n mynd yn ôl i'r command, I rhedeg y ffeil yma, rydyn ni eisiau mynd i lle mae'r ffeil wedi'i storio, gan ddefnyddio cd, sef change directory. Felly, da ni'n rhoi cd desktop, yn yr achos hon, rydyn ni lle mae'r ffeil wedi'i storio, felly gallwn ni roi Python a genw'r ffeil hellobyd.py Ag pwyso enter, a rydyn ni'n gweld bod y cod wedi rhedeg. A mae hyn yn ffordd mwy effeithlon am bod ni'n gallu storio gwybodaeth ag sgriptiau hir. Mae ffordd mwy interactif o defnyddio Python ar gael yn y ffurf Jupyter Notebooks. Mae Jupyter Notebook yn dod fel rhan o Anaconda, felly os

A rydyn ni'n gweld Jupyter Notebook. Rydyn ni'n pwyso launch. Rydyn ni'n gweld bod rhywbeth yn digwydd yn yr command line. Ac mae'n agor Jupyter iddyn ni. Rydyn ni'n mynd i lle yr ydyn ni eisiau'r ffeil wedi storio, yn achos ni, Python Gymraeg, a'i rydw i am greu notebook newydd, Python 3. Rydw i enwi hwn yn rhedeg Python. Ac rydw i am roi dyrun yn gorchymyn ac hint. Lle print, dyfnodau, hello, byd. Sydd yn deud wrth Python i brintio string hello byd. Eto, mae hyn yn rhywbeth byddwn ni'n edrych ar yn bellach mlaen yn y fideos. Gyda Jupyter Notebooks, rydyn ni'n rhedeg y cell gan ddefnyddio Shift Enter, a rydyn ni'n cael A rydyn ni'n cael yr allbwn yn syth o dan y cell. Mae hyn yn gallu gwneud pethau'n haws i gadw trac ar y cod. Mae Jupyter hefyd yn gallu storio gwybodaeth newidennau heb gorfod dilyn trefn penodol o fewn y cod. Felly, yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut i ddefnyddio cregyn Python o fewn command. Rydyn ni wedi rhedeg ffeil o olygydd testun o fewn y command, ac rydyn ni wedi edrych ar defnyddio Jupyter Notebook i redeg Python.